Helo, Emma dwi a dwi'n athrawes cyfnod sylfaen yng Ngwynedd a cychwynnais menter newydd llifo'n llawen ar gychwyn cyfnod y clo ar gyfer hybu iechyd meddwl a lles plant ifanc a'u teuluoedd drwy ddarparu fideos ioga a meddwlgarwch drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, os da chi'n chwilio am llifo'n llawen ar Facebook neu YouTube, mae yna ddigon o fideos yna um, ar gyfer y teulu i gyd. Rhai fideos sydd yn fyr, rhai yn chydig bach yn hirach, um, ond mae yna gymysg o fideos yoga a meddwlgarwch. Felly, cerwch chi chwilio amdanyn nhw a dwi'n gobeithio um, newch chi gyd fwynhau. Felly dwi yma heddiw yn arbennig ar gyfer gwefan Meddwl gyda dau fideo gwahanol sydd yn canolbwyntio ar deimladau o bryder. Felly, os ydy'ch plentyn yn teimlo chydig bach yn bryderus am ddychwelyd yn ôl i'r ysgol neu yn poeni, um, mae'r fideos yma yn berffaith i drio yn y bora. Mae'r ddau yn reit fyr, Yym a ma' n'w yna i ffitio fewn i'ch rwtîn bora' yym peth cynta ar ôl codi neu jyst cyn mynd i'r ysgol yym ma'r un meddwlgarwch yn un byr yym sydd yn canolbwyntio ar technege anadlu ac ma'r ail fideo chydig bach fwy corfforol yym gyda siapio ioga ond ma' nw'n berffaith yym i drio os ydy eich plentyn yn poeni ac angen tawelu'r meddwl chydig bach. A mae'n bwysig hefyd bod chi fel rhieni yn trio'r fideos hefyd efo'ch plentyn. Um, os da chi'n gallu helpu nhw wrth eistedd at ochr eich plentyn, helpu nhw modelu y siapiau, a hefyd maen nhw'n gweld wedyn bod pawb yn y teulu yn trio. Felly dwi'n gobeithio newch chi fwynhau a os da chi eisiau fwy o fideos um, cerwch chi chwilio am Llifo'n Llawen ar Facebook neu YouTube. Eisteddau lawr gyda dy dedi neu doleg Coese wedi croesi, neu gorwedd i lawr gyda coesau syth ar dy wely a rhod y dedi neu doli ar dy fol. Neu gofyn i mam neu dad os ydyn nhw'n gallu eistedd ar y llawr wrth dy ochr neu Gofyn i mam neu dad os ydyn nhw'n gallu eistedd reit o dy flaen. Fel bod chi'n edrych mewn i'r drych gyda'ch gilydd. Be bynnag sy'n teimlo fwyaf cyfforddus i ti. Rowlia dy ysgwydda yn nôl gyda tedi. Ac ymlaen efo tedi. 1, 2, 3. Codi dy ysgwyddau i fyny ac i lawr, i fyny ac i lawr. Rwan, cymryd gwynt mawr i fawn neu fod y drwyn. Ac allan efo dy geg. I fewn. Rwan, da ni'n barod i ymarfer ein anadlu igam ogam. Rho un law yn syth o dy flaen a defnyddio'r bys pwyntio o'r ochr arall. Neu defnyddio llaw mam neu dad i dy helpu. Da ni am ymarfer anadlu'n igam ogam i fyny ac i lawr y bysydd wrth anadlu i fyny un bys ac i lawr yr ochr arall.

Bys i fyny. Bys i lawr. Bys i fyny. Bys i lawr. Da iawn. Da ni am yr afur anadlu eto drwy rando arna i yn cyfri i fyny ac i lawr am dri.

dau, tri. Arbennig. Rwy ti wedi ymlacio ac rwy ti'n teimlo mor llonydd. Dora hug Mawr i dy dedi gan gwasg efo llond cariad. Rwyt ti'n barod rwan i wneud unrhyw beth heddiw. Da iawn ti. Namaste. Ti di sefyll yn gryf ac yn dal fel mynydd, gan bwsio dy draed i fewn i'r llawr a pwsio dy ddwylo yn sownd at ei gilydd wrth dy galon. Gwynt mawr i fewn ac allan. A codi dy freichiau reit i fyny'r awyr a cosi, cosi, cosi, cosi, cosi reit i lawr i'r llawr. Tydi lawr i eistedd ar dy bengliniau yn barod i wneud siap llew. Rho dy ddwylo ar ben i gilydd fel pawennau'r llew A gwynt mawr i fewn wrth blygu dy ben. A rhywio allan fel llew. Ac eto gwynt i fewn. Allan fel llew. Tafod allan. Rho dy ddwylo ymlaen. Rolio dy draed a pwsio nôl gan godi dy ben ôl i'r awyr i wneud siâp ci. Ymestyn dy freichiau yn syth. Wyt ti gallu ysgwyd dy ben o un ochr i'r llall a mynd â'r ci am dro drwy blygu un ben glin a wedyn y ben glin arall. Wynt i fewn, Ac allan. A cerdded dy freichiau yn ôl am dy draed. Reit i fyny. Ac eto, nadlu fawn. A cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, reit lawr i fodiad y draed. Plygu dy ben gliniau yn barod i wneud llew cas eto. Pa wennau ar ben ei gilydd. Anadlu fewn. Rhy allan fel y llew. Tafod allan. Ymestyn dy freichiau ymlaen. Plygu'r traed eto, a gwthio dy goesau yn ôl yn syth i wneud siâp ci. Plygu'r pengliniau eto i fynd â'r ci am dro. Ysgwyd dy ben o un ochr i'r llall. Ac anadlu fewn efo'r trwyn. Ac allan efo'r ceg. Cerdded dy freichiau yn ôl am dy draed, ymestyn reit i fyny. A breichiau yn ôl i lawr at dy galon. Uff. Rwyt ti'n teimlo mor hapus, mor gry, yn barod am y diwrnod.